Дыууын ӕстӕм сӕр Сабат куы аивгъуыдта, уӕд къуырийӕн йӕ фыццаг бон Магдалӕйаг Марийӕ ӕмӕ иннӕ Марийӕ сӕударӕй ӕрцыдысты зӕппадз фенынмӕ. Ӕвиппайды зӕхх тынг нынкъуысти. Хуыцау зӕд ӕрцыд уӕларвӕй, афӕлдӕхта дур ӕмӕ йыл бадти. Йӕ хуыз уыдис арвӕрттывдау, Йӕ дарӕс митау урс-урсид. Хъахъхъӕнджытӕ фыртӕссӕй ныррызтысты ӕмӕ мӕрдтау фесты. Зӕд сылгоймӕгтӕн загъта: «Сымах ма тӕрсут, ӕз зонын, дзуарыл тыгъд Йесойы кӕй агурут, уый. Ам нӕй, куыд загъта автор ӕгас. Ӕрбацӕут ӕмӕ фенут, кӕм ӕвӕрд уыди уыцы бынат. Ӕмӕ ӕвӕстиатӕй ацӕут ӕмӕ йын зӕгъут йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн, райгас мӕрдтӕй, уӕ разӕй цӕуы Галилеймӕ ӕмӕ йӕ уым фендзыстут, зӕгъгӕ. Ӕнӕ руын загътон мӕ зӕгъинаг.
Сылгоймӕгтӕ уайтӕккӕ рацыдысты зӕппадзы цурӕй, ӕмӕ цинӕмхӕццӕ тасимӕ азгъордтой йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн фехъусын кӕнынмӕ. Фӕндагыл сыл ӕнӕнхъӕлӕджы фембӕлд Йесо ӕмӕ сын загъта: «Цин кӕнут!» Уыдон ӕм базгъордтой, ӕрхаудтой сӕ зонгуытыл ӕмӕ йын йӕ къӕхтыл ныттыхстысты. Уӕд сын Йесо загъта: «Ма тӕрсут! Ацӕут фехъусын кӕнут ме фсымӕртӕн, цӕмӕй цӕуой Галилеймӕ. Уым мӕ фендзысты.
Сылгоймӕгтӕ ма фӕндагыл уыдысты, афтӕ хъахъхъӕнджытӕ иуӕй-иутӕ бахӕццӕ сты сахармӕ ӕмӕ алчертӕн радзырдтой, цы рцыди, уый тыххӕй. Уыдон ӕрӕмбырд сты адӕмы хистӕртимӕ, бауынаффӕ кодтой ӕмӕ ӕфсӕддонтӕн радтой бирӕ ӕхца ӕмӕ сын бафӕдзӕхстой.
Зӕгъут афтӕ: Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ ӕрцыдысты хсӕвы ӕмӕ йӕ адавтой, мах фӕнӕй куы уыдыстӕм, уӕд. Кӕд уыцы хабар бӕстӕйы хицаумӕ байхъуса, уӕд ӕй мах ууыл баууӕндын кӕндзыстӕм ӕмӕ уӕ мастӕй бахиздзыстӕм. Уыдон райстой ӕхца ӕмӕ бакодтой, куыд сын бацамыдтой, афтӕ. Ӕмӕ уыцы хабар иудейты ӕхсӕн хъуыстгонд у суанг абон дӕр. Иуӕндӕс ахуыргӕнинаджы та ацыдысты Галилеймӕ, Йесо сын схохмӕ загъта уырдӕм. Ӕм йӕ куы федтой, Уӕде разы ӕрхаудтой сӕ зонгуытыл, сӕ иуӕй-иутӕ та фӕгуырысхо сты. Йесо сӕм куы рбахӕстӕг, уӕд сын загъта: «Арв ӕмӕ зӕххыл ӕппӕт бартӕ мӕнмӕ лӕвӕрд сты. Уӕдӕ ацӕут ӕмӕ ӕппӕт адӕмты скӕнут мӕ ахуыргӕнинӕгтӕ. Аргъӕут сыл фыды, фырты ӕмӕ сыгъдӕг уды номыл. Сахуыр сӕ кӕнут ӕз уын цы бафӕдзӕхстон ӕппӕт уыдӕтты ӕххӕст кӕныныл. Ӕз та дунейы фӕудмӕ кӕддӕриддӕр уыдзынӕн уемӕ.